Wel, buon ni'n ffodus iawn nôl ym mis Medi gael eirian mewn i gynnal hyfforddiant mewn swydd i'r staff y Cyfnod Sylfaen ac oedd pawb llawn brwdfrydedd ar ôl y sesiwn hynna. Um, maen nhw wedi cymryd at y peth um, yn ffantastig. Mae'r plant yn mwynhau oherwydd maen nhw'n joio dysgu'r symudiadau yy dysgu'r caneuon. Mae'r adnodde yn hyfryd, ma' nw'n ddeniadol iawn, ma' plant yn hoffi'r llyfre. Yym o'dd y staff yn frwdfrydig iawn. Ma' nw dal yn frwdfrydig iawn a'r reswm dros hynny yw bo' 'na dystioleth bod y pethe'n gweithio yym a 'dyn ni'n gallu gweld datblygiad o f- yn y plant wrth iddyn nw symud lan trwy'r came. Dechreuon ni weithredu'r cynllun ar ôl cael hyfforddiant yn mis Medi y llynedd, gyda'r phob dosbarth yn y Cyfnod Sylfaen. Sut y'ch chi'n gweld yr cynllun yn effeithio ar y plant? Mae'r cynllun yn atyniadol ac yn deniadol a mae Bechgyn a merched yn y yn fy nosbarth i yn dwli ar y cynllun ac yn mynd at y llyfrau a'r chardiau ac ym mhen tipyn wedi wneud cynnydd aruthrol a mae'r ysgol i gyd yn hapus gyda'r cynnydd. Mae un bachgen yn y dosbarth oedd ym mis Medi ddim yn nabod eu llythrennau, ond erbyn hyn, mae'n nabod y rhan fwyaf ohonyn nhw ac yn gallu adeiladu y geiriau sydd yng ngham un ac yn barod i symud ymlaen at y cam nesaf. Felly, chi'n gweld y cynllun, nid yn unig yn gynllun fel dosbarth cyfan, ond mae'n cael effaith ar unigolion? Yn bendant, mae'r unigolion yn cael cyfle i dreulio amser gyda cynorthwyydd yn y dosbarth ac yn elwa ar ôl bum munud bob hyn a fan draw hefyd, yn ychwanegol at y grwpiau ffocws. Wel, rydw i'n hoffi Tric a Chlic a mae'r plant yn mwynhau hefyd. Ni'n neud e'n ddyddiol a maen nhw'n mwynhau gweld y cardiau, y lliwiau, a maen nhw'n mwynhau gweld y, y lluniau sydd ar y cardiau. mae fe'n dda i gael y llyfrau i gyd fynd a'r camau, maen nhw'n mwynhau darllen rhain. Um, rydw i wedi sylwi bod y plant yn dechrau defnyddio'r um, strategaethau ffoneg yn ei, yn ei llyfrau darllen a dyladu 3 a 4 sŵn ac yn y blaen. Ac erbyn nawr, am hanner ffordd troi'r flwyddyn, maen nhw'n barod i ddechrau ag am 3 gyda'r oes a ais ac yn y blaen, ac rydw i'n bles iawn i gyrraedd y man yna nawr. Charmaine Jones ydw i, rwy'n dysgu yn Nos Bwrdd Derben a rwy wedi bod yn defnyddio y pecynnau Tric a Chlic ers mis Medi. Mae'n adnodd ffantastig iawn. Mae'r plant wrth eu bodd yn defnyddio popeth sydd yn y pecynnau a maen nhw wedi dechrau ffurfio llythrennau. a maen nhw'n gallu gwneud sain pob llythyren sydd yn yr wyddor nawr, a maen nhw'n adeiladu geiriau. Um, wrth wneud hyn, wrth gwrs, maen nhw wedi dechrau ysgrifennu yn ffantastig. Dim ond yn defnyddio y ferf, maen nhw'n defnyddio negyddol y ferf hefyd. ac yym ges i sioc mawr achos maen nhw'n darllen um, geiriau, chi'n gwybod, mae popeth yn ffonetig wrth gwrs, a hyd yn oed geiriau allweddol fel roedd, maen nhw'n gallu darllen rhain a hefyd yn y pecyn, a maen nhw eisiau rwy'n gallu gweld bod diddordeb gyda nhw. Pryd mae amser sbâr, maen nhw'n mynd ati a ofyn, ydyn ni'n gallu defnyddio'r pecyn, Miss Jones? Ydyn ni'n gallu fod yn athro neu athrawes? A maen nhw'n dysgu ei gilydd, y llythrennau a'r geiriau. A wedyn maen nhw'n mynd ati a maen nhw'n dilyn, chi'n gwybod, ffordd rwy'n dysgu. Maen nhw'n wneud yna, maen nhw'n dweud, a pa sŵn, pa sain? a maen nhw gyd yn ymateb at hwnna. A wedyn maen nhw'n gweithio mewn parau i ddarllen hefyd.